Исәнмесез, бу көн темасы тапшыруы студиядә Рошния Сибатова. Бүген безнең кунагыбыз танылган язучы Зифа Кадырова. Ишәмеш. Зифа ханым, менә безгә дә шундый бәхет тәтеде сезнең белән очрашырга. Белүемчә, сезнең бит инде графигыгыз алдан төзелгән, һәрбер көн алдан язылган. Кайларда йөрисез, менә кайларга барасыз? Кайларга чакыралар, бөтен җиргә йөрергә тырышам. Бер генә очрашуны да калдырганым юк. Нинди генә ситуация булмасын, мин һәрвакыт тәгаенләнгән очрашуларны үткәреп барырга тырышам. Бөтен Татарстан буйлап йөрибез инде Башкортстан, Оренбург, Москва, бөтен җирләрдә булган, күп җирләрдә булган бар. Бөтен җир йөреп бетереп булмый инде. Но татарлар кайда чакыралар, шунда йөрергә тырышабыз инде. Балаларның вакыты булганда. балалар йөртәләр. Димәк, сезгә балаларыгыз булыша, алар йөртә. Әйе, балалар кайсының ял көне туры килә, шунысы йөртә инде, я выходной алалар инде. Шуңа күрә әле мөмкинчелек булганда йөрергә рәт булганда йөреп калырга тырышабыз инде. Кая барсаң да халык шул хәтле җылы кабул итә. Менә түбән камалылар шуның белән истә кала. Аларның аксакал ниләр, түбәтәйле бабайлар ике рәт абзыйны килеп утыралар менә. Э, э, мин беренче тапкыр куркып та калган идем инде ә хәзер инде как бы без алар белән дуслашып беттек инде э, мин килү белән аларны икенче тапкыр булганда инде килү белән карыйм бу бабайлар килде микән дип инде конечно тормыш китеп утыра кем бар кем юк дигәндә инде но аларның килүе зур дәрәҗә минем өчен очрашуга килүләре зифа ханым менә иҗатка кереп турында кереп китү турында да Бер-ике сүз әйтеп алыйк әле. Сез бит инде бик соң киләсез иҗатка, шулай бит? Кулыгызга каләмне бик соң гына аласыз. Менә сезнең анда интервьюларыгыздан укып була, сез э, анда ирегездән, якыннарыгыздан качып кына, үтүкли торган такта өстендә генә башта язгансыз бит инде, бик курыккансыз үзегезнең кул эшләрегезне анда күрсәтергә кемгәдер. Менә бу кайдан гомумән, менә ничек булды менә бу иҗатка килеп керү? Беләсең, гомумән менә мин гомер буе төзелештә эшләгән кеше. Әле Түбән Камада да менә берничә ел без йөреп эшләдек инде. Электромонтажник булып эшләгән ирләр арасында, ират алар арасында гомумән Менә э, эшлибез, эшлибез, э, ашыйбыз, йоклыйбыз дигән кебек нәрсәнедер үзгәртәсе киләдер. Тормышта нидер үзгәртәсе. Былай гына яшәргә ярамый дигән уй киләдер. Ә нәрсә эшләргә, ничек үзгәртергә, мин моны белмидер идем, аңламыйдыр идем. Ә шушы әйбер миңа килде 48 яшемдә генә. Мин төнлә торып утырдым да, нәрсә эшләргә белмәдем. Ну, э, конечно, этәргеч булды тормышның авыр мәле. Менә шушы авыр вакытта үземне үзем коткарып калдым. Мин шушы каләмнәр белән, шушы э, кәгазь белән мин э, әйтәсем килә инде хатын кызларга бигрәк тә бөтен әйберне дә кешегә сөйләп булмый шуңа күрә мөмкинчелегегез булса авыр чакларда салыгыз бөтен күңелегезне кәгазьгә кәгазь бөтен язган вакытта үз хаталарың аңлыйсың үз ниндидер җайсыз якларны аңлыйсың Шуңа күрә мин әйтәсем килә, бу чыгу, бер чыгу юлы. Менә мин шул чыгу юлын эзләп килеп кердем, ә мин әдәбиятка киләм дип килмәдем. Мин шушы чыгу юлын эзләп язган кеше, язучы булам дигән кеше түгел мин. Халыкның болай элеп алырында мин уйламадым. Аның турында уйлау да булмады. Ә нинди авыр мәл булды? Ну, тормышта була инде, гаиләдә ул төрле чаклар була инде, балалар белән проблемалар килеп чыга. Ансыз тормыш бармый, һәркемнең дә тормышында була торган әйбер инде ул. Менә шушы вакытларда ул, ну, әйтәсем килә инде, Ходай Тәгалә үзе мине китергәндер моңа дип. Ә менә сез менә беренче китабыгызны менә нәшрияткә тапшыргансыз име? Менә шул вакытта уйладыгызмы, менә шуның ахыры шундый зур популярлык, шундый зур ажиотаж белән тәмамланыр дип? Нәрсә күз алдыгызга килде? Нәшрият, нәшрият алма минем китапларны, мин китапларны э, беренче 100 штук кына чыгарып карадым, үзебезнең юбилейга 100 штук чыгардым мин э, беренче э, менә шушы сөмбел китабын. Аннан соң инде ул мин әйтәм, бу кайда ятыр микән 100 китап? Ә, ул шундый тиз таралып бетте, мин аптырадым инде, ул 100 китап чыгарсаң, ул бик кыйммәткә төшә ул. Аннан соң инде тагын бер 100-не чыгардым, ансы да бетте. Шусы килә башладылар. Сагынырсың мин булмам, иң беренче язган әсәр инде ул. Һәм шул ук елны, 9 елда инде язмырсына ул Башкортстан монда лауреат исеме алды. Мин моңа да аптырап калдым инде. Аннан соң э, мин 9 елның э, ахырында эзләп киттем Казанның э, не Казанга бардым. Казанда эзләп табып издательство шунда мин яңадан 1000 итеп чыгардым да, аннан соң инде 1000 дә бетте. Башта куркасың, аны кая куярмын, кайда ятырбыз дип инде. Әмәләки алар җитми башлады. Быел мин сагынырсың мин булмамны ул үзенә күрә бик уңышлы бәхетле китап булды дип әйтим мин дә мин быел аны тугызынчы тапкыр чыгардым Гомумән бу китап үзенең шул хәтле аның спектакле дә бара, аның киносын да төшерәләр. Язга ала бирсә, менә бу кино да прокатка чыгарга тиеш инде. Татарстан, Үзбекстан проекты буенча Һәм оннан менә китапларның барысы да диярлек спектакль итеп алып куеп баралар. Яңадан бер китап калды. Хуҗасыз бак. Бу менә быел гына чыккан китап. Зифа ханым, ә менә шундый кешеләр йотлыгып укырлык сюжет линияләрен кайдан уйлап табасыз? Ул Реаль тормыштан алынган бит барсы да, шулай бит белүебезчә. Реаль тормыштан алынган, э, ну, монда кирәк, э, э, ничек әйтим, художник ничедәй кирәктер инде без кешене реаль тормыштан без алар белән бер рәттән яши алмыйбыз. Без аның көндәлек тормышын күзәтә алмыйбыз, без аны эчке хисен халәтен белә алмыйбыз. Бунсы үзеңнән тора. Үзең кичермәсәң, кичермәгән әйберне кешегә дә биреп булмый. Шуңа күрә һәрбер китапта күпмедер дәрәҗәдә мин үземнең дә язмышым керә. үземнең кичергән хисләр дә керә. Мин тукталам гади генә кешенең иң гади кайбер әйберләр. Шушы гади генә әйберләр кайбердә тормышта зур урын ала. Шул гадилектән ниндидер төгәл бер әйбергә китерә дип әйтәсем килә инде. Мин әллә инде зур ниләргә кагылмыйм. Миңа беренче чиратта гаилә темасы гына кызык. Гаилә бүгенге көндә тормыш тук шул хәтлек яхшы тормышта да без э, нәрсәдер җитми. Кеше эзләнә, кешегә э, җан азыгы җитми. Менә шушы э, гади генә әйберләр, балалар проблемасы. Мин күтәрәм шушы гади генә әйберләрне. Гади генә проблема гаилә темасы. Зифа апа, карагыз әле, сезнең китапларыгыз рус телендә дә. бастырылды бит, шулай бит. Менә бу ничек килеп чыкты? Сез үзегез моны карадыгызмы шулай вариант буларак? Яисә кемдер сезгә мөрәҗәгать иттеме? Мөрәҗәгать итә башладылар. Кешеләр чөнки татарлар укыйлар, безгә дә укырга кирәк, безгә дә бирегез, безгә дә бирегез. Безгә дә ни дигәчтен инде мин шуны тәрҗемә иттерә башладым. Хәзерге көндә эшләнеп ята 4 китап көтеп узган гомерне редактировать итәләр. Алла бирсә, быел ел ахырынаракмы мин аны рус телендә чыгарырмын дип уйлыйм инде. Моннан миңа бик нык ярдәм итә Челнинский известия газетасы. Алар аны үзләре тәрҗемә итеп, үзләре үзләренең читательләренә бирәләр һәм ул вакытта аларның 14 мең подписчиклары, 5 мең былай свободный продажада. Аны таксистлар Ижевскига ташыйлар инде ул газеталарны. Ул иртән халык килеп утыра, җомга көнне чыга инде ул. Чыкканда нигә редакция халык килеп утыра да, газетны көтеп утыралар уже. Әле газета килмәгән, укучылар килеп утыралар. Аннан соң шунда утырып укыйлар да, аннан обсуждение башла. Болар төшке ашка көчкә кайтып китәләр. Менә редакция кешеләр шулай диләр инде. Ну, әле менә алар бастырма бер генә китап калды, ансы да яңа китап кына. Ә болай бөтен әнине газетаны биреп баралар. Газетада инде үзләр тәрҗемә итә, үзләре нитәләр, но калганнан инде, но китап итеп чыгарыр өчен но серьезный редакторлар кирәк, аны эшләтергә кирәк, аны эзләргә кирәк ул яхшы редакторны әле редактировать итерлек. Сезнең әсәрләрегез бит инде хәзер сәхнәдә дә куела. Шулай бит беренчеләрдән булып ялгышмасам, Яршалланың драма театры бу эшкә алынды. Үзегез менә спектакльләрдә утыргач, ничек ошыймы сезгә? Ну, бөтенләй бер белән дә килешеп бетеп булмай инде ул теге режиссер үзенчә күрә, мин үземчә күрәм, аларның үз нисе. Шулай да халык башта кабул итә алмады язмыш сынавын, чөнки аның ахыры бөтенләй башкача бетә инде. Сагынырсың, мин булмам. Менә 4 ел бара, бүгенге көндә дә Э, Чаллы театрында э, заллар тула. Шушы язмыш сынау, хә 4 ел була, бара мартта менә 4 ел була. Һаман да әле заллар тула. Без инде бу спектакль белән кайларда гына булма, Мәскәүдә дә булдык име. Э, Казанда, Галескар Камалда, Тинчуринда да булдык бу спектакльләр белән име. Мен шушы ике спектакль Чаллы театрының ай сайын куела торган ниләр аларның һәм э, шул ук вакытта Әлмәт театры. Э, мин алар белән э, менә спектакль чыга, мин алар белән күпмедер дәрәҗәдә районнарга, Казанга чыккалыйм инде име. Ну, мин алар белән эшлим, мин үзем үз эшем белән мин китап халык белән аралашам. Автографлар белән китаплар сату оештырабыз инде. Спектакльләр белән бергә мин дә шулай чыккалыйм инде. 5-6 апрельдә Буа театры Түбән Камага килә, шуңа күрә онытмагыз, теләгән кешеләр билетлар алырга. Нинди спектакль? Бәхеткә юл кайдан? Зифа ханым, белүебезчә бит менә интернет чыганаклардан инде, басмалардан сезнең тормышыгызда күптән түгел менә шундый күңелсез генә вакыйга булган, сезнең бакча йортыгыз янган һәм анда күп кенә кулъязмаларыгыз сезнең сакланган булган. Менә э, кичә дә торып эзлим инде, берәй җирдә торып калмадым икән дип инде бик күп язылган э, нәсерләр алар. Шигырь формасында язылган әсәрләр мин алар очрашуларга гына йөртәдерим инде. Бер җирдә басмада юк инде алар. Шуңа күрә бик кызганыч ана шуларның югалуы. Өйдә таптым ике папка, ә яңадан калын дүрт папка хат, халык хатлары. Менә кешеләрдән килгән кулдан язылган хатлар, менә шулай калын-калын хатлар, аны папкалар. Менә алар бик кызганыч. Мин аларны бик яратып укый торган идем инде. Даже киләчәктә уйлыйдыр юк бу хатлардан бәлки бер китапта чыгарып булмасмы дип шушы хат, хатлардан гына торган. Ә янгынның сәбәпләрен ачыкламадылармы әле? Ну, бар инде аның сәбәпләре. Һәрвакыт мичтән чыга бит инде ут. Чыккан инде, чыккан, янып беткән все. Аны инде хәзер еласаң да юк. нишләсәң дә юк. Зифа ханым, менә безгә дә кызык, тамашачыларга кызыктыр инде, сез хәр лаеклы ялда бит инде, шулай бит? Менә көнегезне ничек уздырасыз, нәрсә белән шөгыльләнәсез, нинди ризыклар пешерәсез, нинди хоббиларыгыз бар? Мин инде хәзер берүзем генә яшим. Ну, мине иптәш менә шушы ноутбук, интернет инде. Мин аңа кагыламмы, юкмы, ул минем күз алдымда торырга тиеш. Ул иптәш кебек ул миңа. Күнеке балаларның кайсы да булса балалар килеп китә, миңа кеше килми тормый инде, кеше килә инде, то китапка киләләр, то былай э, э, сөйләшергә киләләр дигән кебек инде. Һәрвакыт ниндидер э, кыймылдап торабыз инде. Аннан моннан һәрвакыт аның җае чыгып тора, то журналистлар килә, то миңа барырга кирәк, кайда да булса очрашуга, то әзерләнергә кирәк. Ну, ашарга пешерергә яратам инде мин. Бер үзем булсам да, Вдруг берәрсе килер, вдруг нитер, менә җайлы җайсыз килеп чыкмасын, һәрвакыт минем ашарга ризыгым буларга тиеш. Зифа ханым, ә менә дусларыгыз арасында каләм ияләре, иҗат әһелләре бармы? Менә кемнәр белән Яр Чаллыда язучылар бик күп, безнең Казан кемнәр белән аралашасыз? Ну, былай аралашуым бөтенебез белән аралашабыз. Безнең Яр Чаллы теге минем кебек исемсез язучылар тоже хайран. Без җыелабыз, айына ике тапкыр җыелабыз, аралашабыз, сөйләшәбез, кем нәрсә эшли, кем нәрсә яза. Без алар белән һәрвакыт аралашып яшибез. Мин теге бөтенләй аралашмый. Әдәби берләшмә. Әдәби берләшмә ул Ләйсән түгәрәгебездә. Без җыелып торабыз, бер-беребезнең хәлне белеп торабыз. Бик күңелле ул. Менә бер минем э, төенчик дип әйтим менә уже безнең кебек олы яшьтәге кешеләргә бер җыелу урыны бит ул мин э, шуның белән әлдәм әйтәм бу бар нишләриек әгәр дә шушы әйбер миңа олыгайган көнемдә килеп кермәсә мин килеп кермәсәм шушы әдәбияткә име мин ул кешеләрне белмәс идем мин э, бөтенләй бер нәрсә дә белмәс идем төзүчеләр арасында бит язучылар йөрми алар шуңа күрә мин бу тормышка бик рәхмәтлемен шушы шөгылемә рәхмәтлемен алла тәгалә мине шул юлга китереп бастырганга рәхмәтлемен менә зифа ханым менә интернеттан күреп беләбез инде сез һәрвакыт шундый матур һәрвакыт бизәнгән ясанган сезнең чәчегез матур иттереп прическа ясалган образларыгызны үзегез тудырасызмы Мин э, бер кемгә дә йөргәнем юк. Э, үзем эзлим, үзем табам, үземә нәрсә ошый, нәрсә килешә дигән кебек. Э, артык теге җәелеп тә китмә, артык нитеп тә китмә. Но кеше алдына басасың икән, чыгып басасың икән, кеше кеше кыяфәтендә булырга тиеш. Кем ничек карый инде? Конечно, бу возрастта инде хәзер Аллага шөкер, исән булсак 62 тула. Но барыбер ниндидер халык алдына йөри торган бер рамка булырга тиеш. Мин э, былай гына мин төзелештә эшләгәндә дә буянмыйча, нитмичә эшкә йөрмидер. Мин иптәшем әйтәдер, менә мин алганда нинди булган соң, хәзер дә шулай булган. Һәрвакыт э, буянган бул, киенгән бул. Шуңа күрә э, бу минем уже кеше алдына чыга торган киенергә кирәк, җыенырга кирәк. Ул ярты көнеңне ала. Гомумән очрашуларга йөрү кешеләр арасында төрлесе бар аның кайберсе сеңгән китабың да кызык түгел сине карарга килгән энәсенә җебезенә чаклы тикшерергә шуңа күрә җыйнаклык ул минем язылмаган кагыйдә Зифа ханым, сезгә шундый эчтәлекле, матур, җылы әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Сезгә зурдан зур уңышлар телим. Рәхмәт. Апрель аенда Түбән Камалылар тагын очрашырбыз, Алла бирсә. Буа театры белән киен килгән вакытта килегез. Түбән Камалылар безнең инде якын шәһәр. Бик хөрмәт итәм. Бик дуслар күп, авылдашлар күп. Шуңа күрә киләсе очрашканга тиклем.